an onge gima osebedo kabedona malit iwinja eh, msafi I'm hurting you. you are attacking me I, I, I'm, Clearly. I'm, I'm taking your points clearly very Bedo neat.
ni malit. onge gima ing'eni owachi niya ondiki katim nyaka e muma E Ni kaka- Biblia. kaka timore e piny ka E kaka e kaka timre polo malo kuma Jehova odakie panda. yes nyasaye matito tike koro wawuondre ni koro ineno sani Mm. sani koro wawacho ni kaka koro wan kama wago mbaka kele kisungu mo matin if you- i- i- kaka wan ka yes if, if we if we stayed here yes no wa- wa stay wase stay the way we are here oh the way Ka- we are kaka wan- here kaka wan ka oh.
mm.
lokane kaka wan ka If we are here, if we one here Eh, one or one or one, kaka one, not one. the way we putted ourselves here wawewe kula bachi kidolu Yeah. ineno kaka wan ka Mm. koro biyudo bwana donge ineno ka wago mbaka kama bwana mbaka mit bwana e bwana koro ing'eni ma wan e dunia Mm. wawuondre ni koro ng'ato tho ng'ato dhi e polo the, the person has dead yes ng'ato koro tho dhi e polo ipani koro bwana jogo mbekni mage mibiro goyo ng'eni jogo koro ade polo kucho Bana Bolo kacha malo.
ye e polo e polo Bolo malo.
Kanyo- Elisha Elisha te mager malo kucha kanyo bana. mibiro yudo ka Kod ne Yesu. to kama wuoye kanyo mibiro yudo ka koro ne joma ne osetho ne kaka koro owach ni kaka in e piny ka kaka timore e polo koro owach ni piny ka wago mbaka kaka koro ji otho jomoko bende osetho gi radi kaka sani wago mbaka kaka apenji ni bani pani konyagi Eh, bwana, to ko- to to gi gine ni ere machwadre dho machwadre dho Nani- koro donje polo bwana ibiro yudo ka ng'ato bende nosetho gi radi e polo bwana openjo wadgi ni bwana ei bwana in itudo ka nade bwana an mana tho mako Wacho- rade kanyakla Ng'ati- kalo ng'ati ng'ati dhi winjo ka wacho ni e bwana bwana an kata menno polo ka bwana ok onego bed nabire mineno gima nokela polo ka Ineno nyako mane iluongo ni Isa, ng'ane? Isabella.
Isa.
Isa. Isa no ing'eyo ne walare godongo. Ndalogo ndalogo koro ka Koro ka ne kamiso wadaro- jiro- ka- ndalogo ka orwako kamis mar Cinderella Omera Eh. Alisa wiko. Mochweja. Koro ing'eyo ndalo go alara wisa godongo alara wisa godongo. Kare Odo- Odongo odongo ma nyakwar jo- jokobadiani. Eh. Koro kare gini ne donjo ne odongo mara marach Omago to an kodi bende sigu. an bende gini ne litna Mago kodi sigu.
koro gima nodhi obedo kanyo ne nitie odiechieng' moro ma nachika lesa nadhi o- Idhi amo. dhi ome To That, that, that's a very kare the painful same same story. day udongo bende nodhi ome ting'eni ne sama nidhi ga ng'ora nyaka niting' nyarungu koro ing'eni ka wadhi kacha wabwana tagolo aisa sama nasegolo aisa Oseliyo to Lisa wuok. aa an mana kwongo liyo Udongo ni rada. Koro en Dongo nobiro- karamenia area. en koka nodonjo bang'a koro magola gola litsa mamako lwete ne wowuok ni e Eh? to buku chako geto kodongo nena ne to neno ka wan ji ariyo Eh, bwana gi- fwenyo bwana dong mane mana yie kuma rungu Eh, to iko yie kuma rungu Inichule what?
Kar- Nyatieng, nyatieng. karogo karogo toka ok iwinjo maber kare nogo toka te kaka natho an kamano e kaka nabiro e polo ka kamano e kaka nabiro e polo Koro Bana- iwinjo sani be iwinjo bende ka ng'ato ng'ama chielo bende wacho ni mano bwana, bana amen.
iyudo ka ka ng'ato be wacho bwana Eh. an to an kaka unenani Mm. an wuod homa bay To ne ok abiro e polo to kieti. nokabiro de sani pod an Ineno thona de ni. sani pod angima amiel ohangla nairobi Thona ni- egesa giri Thona ni nobedo malit. ni an kana donjo nairobi abet abeta dala kagombo biro nairobi Koro chieng' moro awuok. chieng' moro awuok apopaka ayudo kibarua mjengo wuok nairobi igero nairobi Mm. To bana giluonga na biagedi to kabiro achopo e chuny Nairobi. Omera nyarabandu ma, ma, ma, ma pi Nairobi oseluoko ma makwar. Nyarabandu oting're bwana. Mane makungu Nyara- yudo go. Chunyi ma Nya- ipesa. Chunyi Nyarabandu ma ng'ado ipesa.
ndara, nyarabandu ng'ado ndara. Nyarabandu ng'ielre ma gichako ng'ielre koni to mano To one kwano city. pesa miting'o Kong'ielre kuku. koni mano wacho curfew. Ong'ie one city curfew one, One city, city, curfew one city Curfew. to bana a- koro ing'eni an gino biro e pacha an koro aluwo aluwo gino aluong nyinge Mano koro iluwo gino. aluwo Base metal aluwo is gino 21 days. aluwo gino bana aluwo aluwo omera omera bana kara jameru to osechamo mira maber jameru osechamo mira maber obera obiro gi ba- bas mondik ni ni- ni, ni, ni forward travelers oya kayole Nimesota. oya kayole omera oya Onyalo mach. oya kayole omera ma lembe osekuot gino osediye lake maber Sigande to an gi mago gande. ni koro ang'ad mondo anyis nyarabando ni nyarabando yawa ihinya ng'ano nogwe chonga gi gari to sama afuyo cha Mos. to ka alwar piny ni riep to kalo mana e wiya an kamano kaka natho jothurwa kaka nabiro ka Ai, an mano wachana- kende gima nokela An Wachane kaka ne tho An bwana. kaka natho.
Mm. Koro ng'eni chiemo kosetedi. Bwana agombo earth. Wachane kaka ne tho An bwana. natho, natimo tim ma pok ng'ato notimo. Ei. to ne wan e chokruok I'm missing. I, I'm actually I'm missing out. koro Ini to nango kaka- an ba.
kaka natho koro Yes. ing'e ni chiemo mane oseted maber Polo ka ne na mor kich. tima ng'ata ng'ata pok notimo What do they do? nakwalo chumbi mosetuo ne chiemo koro ka ji ne chamo chiemo ne onge chumbi e chiemo chiemo Ere kaka Kare se golo chumbi e chiemo. kara segolo chumbi e chiemo Mm. Nomiyo dhano bura nodonjo kuoma. Ei.
Mon wang'i gi mo ma Mon wang'a.
Oluth ogumona ogumona. Oluth kuon ma kuon chwada chwada.
Nochwada goluth kuon. Ei. Ne.
Boss F1. Ata. Ng'eni mwanyalo wacho gini kamae. As wadhi to adier. Wagomba kajo kamae.
Pada wadwa wadwa tata. Amata tata tata dikodi.